Delilik yuqunçlıdır. Türk yazıcısı Şeref Yılmazdan. Tercime, Sevil Karaşay. Daa delilik yuqunçlı degil deyler, inanmañız! Keçenleri bir arqadaşımnı ziyaret etmege istedim. Çalışqan yerine kettim. Tükân ögünde bir qaç skemle qoyıp subetleşmege başladıq. Daldıq. Bir qaç vaqıttan soñ tükânğa müşteri keldi. Arqadaşım, Oña Deli Sabri deyler, aqıldan tayğan, dedi. Men adamğa başından ayaqlarına qadar telâş ile baqtım. Arqadaşım yanındaki boş skemlege kösterip, Deli Sabrini oturmağa davet etti. Kel, otur! dedi. Adam itaatlı şekilde yanımızğa oturdı. Vallahi, deliligini isbatlağan iç bir alâmetini körmedim. Biz avadan-suvdan laf ettik. Birazdan tükân ögünde bir araba toqtadı. Maşinadan çıqqan adam arqadaşımnıñ tanışı edi. O da kelip yanımızğa oturdı. Dörtümiz beraber oturamız. Arqadaşım arabadan çıqqan adamğa, Ne o, hayırlımı? Qayda ketesiñ? dep soradı. Adam, Biraz kübre aldım, dedi. Deli Sabri şu ande sözge qarıştı, Topraqnen ne yapacaqsıñ? Çiçeklerge sepecegim. Deli Sabri ayretnen başını salladı, Qulaqlarıma inanmayım! Men cilekni şekernen aşayım, adım ep bir Deli Sabridir! dedi. Tüşüncege daldım. Adam aqlı. Ata sözünde, Adım çıqtı doquzğa, tüşmez sekizge, dep aytıla. Adamğa bir kere deli dep ayttılarmı, ne yapsa yapsın, faydası yoq. Bir qaç vaqıttan soñ arqadaşımnıñ tanışı arabasına minip, yolunı devam etti. Biz subetleşemiz. Daa doğru, men arqadaşımnen laf etemiz, deli Sabri bizni ses çıqarmayıp diñley. Şu adamğa deli demege tilim çevirilmey. Bir ande aqlıma bir fikir keldi. Özüni aqıllı dep sayğan o qadar insan bar, kerçekte ise olar qarşıdaki adamnı diñlep bile olamaylar. Öyle aqıllı olmaq yerine böyle deli olsalar daa eyidir. Berecek suali de sade olur, cevapnı de raat berirsiñ. Men bularnı tüşünür ekenim, Deli Sabri fikrimni oquğan kibi maña baqtı. Senden bir şey soracağım, baqayıq, cevapnı berip olursiñmi? dedi. Men de özümde eminlik duyıp, külümsiredim. Elbette, soray bilesiñ, dep cevaplandım. Ne içün Anayasa bar da, Babayasa yoq? Bu kibi sualni iç te beklemedim, şaşıp qaldım. Vallahi, neme, bilmeyim, amma, ğaliba, dep tutuqlanıp başladım. Tilim sanki tutulğan kibi oldı, Bu adam da bu sualini qaydan taptı? Demek, aqıllılar tüşünmegen şeylerni deliler tüşüneler? Bir qaç vaqıttan soñ özümni cail is etmemek içün ketmege qarar aldım. Yol boyu ise deli Sabri bergen suali aqqında ep fikir ettim. Cevabını tapmaq içün bazı ipuclarını aradım. Anayasanıñ ana sözüne iliştim. Birinciden, türkçede nelerniñ anası bar, olarnı hatırlamağa tırıştım. Deli Sabriniñ aytqanı kibi, anayasa bar, babayasa ise yoq. Ana dolu bar, baba dolu yoq. Ana yol bar, baba yol yoq. Aydı, yahşı, anasından emgen sütni burnundan çıqarmaq. Söz ibaresi añlaşılğan, ya buña ne dersiñ? Ana tili, bar, baba tili, yoq. Yandım anam, bar, yandım babam, yoq. Türkçeniñ analarını tüşünür eken, iş yerime kelgenimni duymay qaldım. Boldurğanımnı is ettim. Kresloğa oturıp, sırtıma tayandım. Aqlımdan analarnı çıqarmağa tırıştım. Bir qaç vaqıt keçken soñ, Deli Sabriniñ suali kene aqlıma keldi. öz-özüme. Ya Deli Sabri babalarnen bağlı sual bergen olsa, ne yapar edim? dep tüşündim. Ve kene, endi yatıp nelerniñ babaları olğanını tüşünmege başladım. Baba yigit bar, ana yigit yoq. Babacan bar, anacan yoq. Baba adam bar, ana adam yoq. Vapurlarnı alatlarnen bağlamaq içün iskele babası deyler. İskele anası demeyler. Odağa kirgen zenaatdaşım teren tüşüncelerge dalğanımnı añlap, Gazetağa yollaycaq maqaleñni yazdıñmı? dep soradı. Yoq, yazacaq alım qaldımı yoqsa, anasını satayım, dedim. Ne içün babasını satmaysıñ? dep soradı. Türkçeniñ analarını hatırlağanda bu aqlıma kelmegen, dep cevap berdim. Zenaatdaşım iç bir şey añlamağanı yüzünden belli edi. Eñ yahşısı qalemni alıp bütün bularnı qayd etmek edi. Yazmağa başladım. Türkçede anası bar olğanlarnıñ ve babası olmağanlarnıñ, babası bar olğanlarnıñ ve anası olmağanlarnı kördim. Bunıñ sebeplerini ögrenmege tırıştım. Bu sual dersiñ yeterli degil kibi aqlıma daa em ana, em baba bir yerde qullanğan kelimelerni qıdırmağa başladım. Aqlıma bir şey kelmedi. Qalemni taşladım, başımnı köterdim. Qapınıñ ögünde şirketni ziyaret etmege istegen bir musafir gruppası. Qarşımda oturğan arqadaşım, Men ketem, dedi. Otursa? dep cevaplandım. Yoq, barayım. Añlağanıma köre, bu yer birazdan Ana-baba kününe beñzecek, dedi. Ha-a! dedim. Allağa şükür, ananen babanı da bir arağa ketirip oldım. Tekrar qalemni aldım. Ana-baba kününi özüme qayd ettim. İstegime iriştim, amma arqadaşım hucur acimanen baqanını is ettim. Yerinden turğan arqadaşım deli Sabrege reqabet etmegen daa bir sual berdi, Ana-babalarnı bir arağa ketirdiñ, ya balalar ne oldu? Zaman kelgende olar da doğar, dep cevap berdim. Yahşı, Allah analı-babalı büyütsin, dep acı-acı külerek odadan çıqtı. Arqasından qıçırdım, Bunı da qayd ettim! Eger onıñ telâşlı ketkenine baqsañ, menim afızam aqqında çoqtan bir qarar alğan kibi edi. Alımdan utandım. Bütün bularğa Deli Sabri sebepçi olmadımı? Atalarımız, Körnen yatqan qılıylıqnen turar, boşuna aytmadılar. Bir deli, meni qaydlar yaptıracağını qırq yıl tüşünsem, hayal etmez edim. Daa delilik yuqunçlı degil, deyler. Aydı canım, sen de!